Tuzaan he cu ka hin introduction kan van tuah ta la. October ni Khawnghin paung a tuahmi si ka hin buti caw he biatawi ruahnak kulung he kan van nei pa la. Mm. Kulung US na rat cu nai nuam ma? Ah, ka nuam bak ko. Ka nuam ha. Ka nuam bak. Mm. Nai nuam cemnak na favorite part van chim tak? Ah, ka nuam cemnak cu Chungkhat cingla ruachan u le nau pawl he kan i ton hna i pakhatnak ah uh, kaa lawmh biknak si kaa lawmh biknak zong si i a pahnihnak ta ka chim nama chim rih hlah okay na van chim ko pahnihnak cu a pahnihnak cu ka van tuah tuah la maw lep tu in chim hlan in vai

Which one is your favorite? A pahnih bakhan ka Team uar hao a ve. ta. Ah, Thaizing hi- khan ei than ding abu sala. abu ka khan cun a voi hnih nak kha mak deuh ka ruat ti khan ka ruah i Mm. i ame tu kha cu khi zakan ti kha cu sa kha man fak tuk mi si ti khan Se. kan ni Norway le cu Entrecô kan te man fak tak mi khan se ma sa khan ma cho sa tu kha cu Tiah a ti deuh ṭha deuh lo. Aa sang canglang kho deuh lo kan ti le caw. Okay. A ṭha ngai cun Kansas barbecue kha na ei ko lo ma? Ei. Mm, hei tin na ruah, man kan chim hne. Kansas barbecue kha kei zong nih tim mm, video kha khi ka zeih len ni kha um e. A vawlei cung ah a thaw bik bak keimah ka ei bal mi a maw. Able nih cun sa em mi lak a thaw bak ka ti bak ve mi si. Si okay. Si Kansas barbecue a lar bak mi si, US ah cun lar cun mi si an rak cawk lengmang state dang pipi zong an rak cawk lengmang. Norway lei nan rak tlawn ah cun always welcome Kansas ah nan her ah cun address zong hal kho ka si. cun kahan ka nu nih a chung mi a lei ah special tak mi jaza hing kha ka te nei ko lo ma. Ah, Nit ka mara ma ka te. Ka nu men hi a rak men lo, a rak men bak lo vai. Ciazan a kan tuah piakmi zong kha khi a mak bak, a thawl lo, thawl lo bak a si. Norway ah hna kan phurh na duh pah ta ka van theih la. Makhama oh yik hi ta ta nga amhi ti nei silo mu. Van i rot phu khi si ko. Si. Cun Norway ha kik ngai tin kan thai. Kansas atu le nan rat lio hi summer bak van si tikin nitin weather he na uar ma Kansas he a weather he zeitin na ruah? Si. Kansas hi kan thla tla ngai ki a um tu ning ti khi mu. I zeitluk in chun khi lim hmanh selo zan le hrawng ti khi mu van dai than sin zingka ti khi dai.

Angasi nan bia an kan rak pum ma khan nan kan tikha a bik in te a bik in minung zong kha nan tlawm dam kha za bak si hrang hrang khan nan si mu cun Pathian thang that nak le hlan thang kan three min pawl zong kha A ṭha tuk nan hlar hrim ko lo khan ṭha tuk thazaang kha kan i lak tuk i zeidang zong cun nan, nan, nan program ti zong kha Pathian thangṭhatnak kha number one bak nan van chiah pahnihnak a thawngṭha bak kha te ka ti bak khan a van i pehzulh dan kha ti kan thla tla ngai ma kha phundang te bak si i caan tampi cun thawng chin ka doknak bik lei tham as ti khin ni kusual a foi ni kusual hak a foi tang an thres te nan program nan man da zong kha kan uar bak ai ma kha tu lung ban chimi bak kha khwal kan nei po chan mention pang mi se person worship van di bak kan thong ka dir cho mi bak ki kan uar tuk an ti pang mi se kan sia pa ne design wan thun mi se le ma ki ka zong uar ngai be

Zeitindah tahan na rak cawn kha kan rak thiam bak si. Tahan um minan in thei cun omia sampio timi kha ban hai bak lo. Si cu cun nam van phan bak khan shopping cu kan in kal pi hna le legend outlet timi ah khan kan in va pi hna le H&M ah selo Nike tum tuk na kha nam ma um nak le kha um ra lo tu cun Victoria's Secret tum tuk na kan van lut le anuam ma zetin da ra ka kan va pi nak na kha Si a nuam bak ko ma kha ka chan chungah khi chim tlakmi mu thil pakhat man tuk bak ka si ve. Tumi hna nak nai ma? Um, vai kan hal than ve te la mo. Siseh, okay. kan kan man ai tari lai ka zon hin. Ai ding nya kan thang bak mi bu ti cho. Chun chang he John Nu Aborne ban to mi mo. Eh, za bak se. Yep. Thank you. Okay. Bye.